Agent diýilýän şol öz gulluk edýän režiminiň bähbidine hereket edýär. Şeýlemi? Gürrüňsiz. Indi men şu wagta çenli bilip bilmän il-gün bähbitli edilýän işlere, göreşe zyýan ýetirjek bir absurd söz aýtdymmy? Absurd ädim ätdimmi? Bir absurd iş etdimmi şu wagta çenli? Prowokasiýa etdimmi? Taýýar bolmaýan halky köçä çykyň, özüňizi oda atyň diýdimmi? Ýalan maglumat ýaýratdymmy? Hiç birini etmedim. Eger agent bolan bolsam şulary ederdim men. Sebäbi şular ýaly zatlary etmek, ýalan maglumat ýaýratmak, adamlary taýýarlyksyz ýagdaýda urşa sürmek, ýa gannöküşiklik bolsun, şeýle bolsun, bulaşsyn diýmek diňe öz haram bähbidiň üçin. adamlary oda atmak, ana, şu kimiň bähbidine? Şular ýaly zatlary agent edýär. Şu režimiň bähbidine şu zatlar. Men göreşýän diýip, ynha men göreşjek diýip, halkdan pul dilemek. Özüni oňarmaýan adam durmuşda hiç hili Hiç hili durmuşda bir ýeten sepgidi ýok. Il-gün bähbitli eden zady özüne peýdasy ýok. Ili günä beýlede goýuň. Özüne peýdasy bolmaýan adam. Sen pul bermäý. Näme berseň beräý. Ol adam ýene şo göterini bilmeýär. Bäş ýüz, alty ýüz dollar berseň eýýäm ol göçjä kelle üýtgeýär. Onnoň şul adamlar Göreşiji bolýamy? Ondan şul adamlaň agent diýip aýdýan sözi dogry bolýamy? Şul adamlaň edýän absurd zatlary rejimiň bähbidine. Rejim niresi bilen gülýä belli däl. Ýöne masgara bolşup ýörler. Indi göreşibileňok, başaraňok, hiç zat edibileňok, bu belli boldy. Göreşjek adam, Aktiwist ýa oppozisiýa, oppozisiýaň içinde rol aljak adam hemme zatdan öňürti bilimli bolmaly. Biz bilimden dänmellän, bilime garşy, akla, paýhasa, logika garşy hereket etmellän. Bir adamyň bilimi ýok bolsa, bilime garşy hereket edýän bolsa, logika garşy hereket edýän bolsa, bul adam nähili aktiwist bolup bilýär? A. Onam hol adam agent diýer, her zat diýip biler, sebäbi öz aýybyny ýapmak üçin diýýär şony. Şoň üçin hemme zady şeýdip seljerip bilýäs. Adamyň aýdýan sözünden, edýän hereketinden. Bir adamyň ahlagy ýok bolsa, birinji şert, bir adamyň ahlagy ýok bolsa, ahlak taýdan noluňam aşagynda bolsa, gutardy. ony hiç wagt il-gün bähbitli işiň içine sokmaly däl, golaýyna-da getirmeli däl. Öňki döwürlerde türkmenler näme edýär ekeni, oba-da alanok ekeni. Hol obaň çetinde köneje bir çatmada ýaşadýar eken şolar ýaly adamlary. Çöp-düýbüleri, orrumsulary, zyňyndylary. Indi bu günki gün, bu günki gün şolar üýşüp, şerraýlyk edip, Häkimiýeti ele geçirjek bolýar. Halky oda atjak bolýar. Halky ýakýaňyz, siz aktiwistleri tutdurýaňyz. Soňam hiç hili şolara kömek edeňizok. Näme edip ýörenleri belli däl-ä bul adamlaryň. Näme etjek bolýanam belli däl. Gürläp otyr ekranda, kameraň öňünde. Birinji sözlem bilen ikinji sözlem ters biri-birine. Hiç hili logika ýok.